Perffaith! Erioed 'di trial hwnna o'r blaen. Hi guys a chroeso nôl i Popty! Fi mor excited achos ma'r haf rownd y gornel er fyddech chi ddim yn meddwl 'na gyda'r jumper mawr trwchus 'ma fi'n gwisgo ond ta beth Fi'n gallu mynd mor bored yn ystod gwyliau'r haf. Beth am ysgrifennu 30 gweithgaredd slash rhywbeth i'w wneud a pigo allan rhywbeth bob tro chi'n teimlo'n bored? Y cyfan fydd angen arnoch chi yw jar, beiro a papur. Fan hyn chi'n gweld fi'n ysgrifennu gweithgareddau posib, eu sgwennu nhw lawr, eu plygu nhw, a'u rhoi nhw yn y jar. Oedd 'na un peth o'n i rili eisiau 'neud? Dyna ni. Fi'n bod. Amser i ddewis rhywbeth mas o'r jar. Creu brownies! Mor hapus am fideo na. Iawn, i fel bo fi ddim yn bobydd, ma rhein di troi allan yn ok. Nhw'n edrych yn iawn, ond fi ddim yn siŵr shwt ma nhw'n mynd i flasu. Mmm, lle i wella. Ond, di trio rhywbeth newydd. Na ni. Ma nhw'n gross. Guys, odd y brownies na'n gymaint o fail. Sai'n meddwl bod brownies fod yn crunchy, ond hei. Nawn ni symud mlan a dewis rhywbeth newydd allan o'r jar! Origami? Erioed 'di trial hwnna o'r blaen. Oedd y fideo o'n i dilyn yn argymell bod fi'n defnyddio darn o gardfwrdd, ond doedd dim gyda fi unrhyw yn y tŷ, so nes i ddefnyddio hen garden pen blwydd. Y bwriad oedd i drial creu pili pala. Felly fel chi'n gallu gweld, fi'n dilyn y tutorial gam wrth gam, yn fanwl iawn, os ga i nodi fyd. Oedd y cardfwrdd yn anodd i blygu. Mae rai fi gyfaddau. Iawn, fan hyn chi'n gallu gweld fi'n mynd nôl am lan o'r tutorial achos o'n i'n really stryglo neud e, o'n i'n ffili dilyn yn iawn. Doedd y siap a lle nes i blygu ddim yn matcho lan. Ie, yeah, dim lot o syniad fi beth o'n i'n neud fan hyn. Fan hyn o'n i'n dechrau colli amynedd. Hmm, Oedd dy fod di edrych fel pili pala? O, fi di cael mwy o gwch. Oedd e werth trial. hmm. Ah! Creu soc puppet. Fi'n siŵr bod chi union fel fi ac yn colli sane. Ble maen nhw'n mynd? Sa'n gwybod. Felly mae gyda fi Pâr o sane fan hyn, a ni am droi nhw mewn i bypedi. Fi wedi rhoi darn o gardfwrdd uh, yn yr hosan er mwyn creu siap y gig. Um, nesaf yn amlwg mae'n rhaid i ni gael rhyw fath o googly eyes. Os bod dim googly eyes gyda chi, um, mae Sharpie neu unrhyw fath o feiro yn neud yr un peth. A fi am ddewis y llygad mawr yma. Nawr fi'n siŵr allwch chi bod lot mwy creadigol na fi, yn anffodus does dim gyda fi y nwyddau cywir i wneud yr hosan ma yn waw, ond dries i'n ngorau i. Felly, tada! Fi eisiau ychwanegu moustache bach iddo fe, a llyged, uh, sori, um, eyebrows, A mae'r llygad yn disgyn i ffwrdd. Ond chwa be? Fi'n oce okay gyda hwnna. Helo! Ond mae e'n rhywbeth bach sport nid, nes i fwynhau nid hwnna lot. Hmm, sa'n credu bod y pethau creadigol i fi. Neu ddewis un peth arall allan o'r jar. Perffaith! Newidwch mewn i pyjamas. Newch yn siŵr bod chi'n gyfforddus. Newch yn siŵr bod chi'n ddigon o snacks, achos y cyfan i chi am wneud heddi yw gwylio teledu. Mm. A dyna ni am fideo heddi, guys. Gobeithio bod chi wedi cael eich ysbrydoli gan y fideo yma. A hei, gadewch fi wybod yn y blwch sylwadau os ych chi am drial y jar syniadau yma. Ond fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i danysgrifio, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r glwch bach notification. Ond tan fideo nesaf, ta-ta!